Tyd nôl! Hello guys, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso yn ôl i Pop Tea, lle heddi mae gennau fideo eitha ffynnu i chi heddi, a sa'n gwybod sut mae hyn yn mynd i fynd, oherwydd uh, mae Pop Tea di anfon draw Hen clips o archives S pedwar ec. Llwyth o clips random dwi am wylio am y tro gyntaf a roi fy ymateb iddyn nhw i chi. Cyn oed i mwy, gadewch i ni edrych ar y clips 'ma. Wow! Angon! Chi'n gwybod be mae rhaid i chi wneud cyn i fi ddechrau? Plis gwasgu'r botwm tanysgrifiad 'na, rho like ar y fideo yma, Gwasgu'r gloch a rannwch e gyda dy ffrindie, reit? Reit, ok! Ydyn ni'n barod amdani? Yy, amser i weld y clip gyntaf. A'r teitl y clip yma sydd gyda fi fan hyn, mae'n dod yr holl ffordd... Mae'n dod yr holl ffordd nôl o 2015. What? A'r teitl y clip yw Jane a Jim. Sim syniad i fi pwy yw reina, ond gawn ni gael lwc. Delta Thyren, mm. Moo!
A meh! Meh! Synau fferm ffantastig, Jim. O! Guys, fi newydd edrych nôl ar y sgrin a ma' fe'n... O, ma' Jim yn edrych mor scary. Gloi! Ar eu hole nhw! Pwy yn y byd sy'n rhedeg fel 'na? What?! Os oedd rhywun yn dod mewn fan hyn a ddwyn ffôn fi, reit, a rhedeg ffordd 'na, dyma sut mae pobl normal yn rhedeg. Ond os chi'n Jay na Jim, dyma'r ffordd iawn i wneud e. Dwyn y ffôn. Hei! Tyd nôl! Hilarious. A dechrau da, swn i'n gweud, swn i'n rhoi y clip o'na 7.5 allan y deg. Alright? Oce, okay, un arall, uh, un fan hyn o 2013, ac un o hwn yw Cymalau Bychain. O, swnio'n neis, dde? Un i mi.
Ac un i ti. Un i mi. Oh, Ac un i ti. Beth? Bobo dim rhannu.
O! Bobo sydd ddim yn rhannu.

Ydw, ie, o'n i 'di bod trwy hyn cwpl o weithiau, a tro dwetha nes di ddwyn po-. Gwranda, fi'n gwybod sut i rannu, reit? Os ma fe'n anodd. Alright, alright, ok, fine, ok. So, un i fi, a un i ti. Sgôr i'r cymalau bychain, oedd e'n oreit, Swn i'n rhoi chwech allan o deg i hwnna. Oh yes! O'n i'n caru'r raglen yma pan o'n i'n fach. Dwi rioed i gwylio fe yn Cymraeg. SpongeBob y pan sgwâr. Dwdlidwdidwdwdwt. Iawn, hoffech chi sglodion hefyd?
Wow. Mae llais Squidward yn brilliant. Licech chi cael sglodion? Sa i'n credu fi'n barod i gwylio'r holl raglen ma. Ok, nai. Spongebob washi, gin i ofn fod hwn... Spongebob washi.
I love it! Mi gyflwyno ni nawr.
Fi yw Caradog Cranky, perchennog y bwyty hyfryd. Caradog Cranky!
A oedd hwnna'n ffantastig. Dwi'n lyfo Spongebob ta beth, ond tro gyntaf fi'n gwylio fe'n Gymraeg a nes i mwynhau e'n fwy. Dwi am roi 9 allan o 10 i Spongebob Pad Sgwâr. Ok! Clip fan hyn o Donna Di Rei Di. Gawn ni weld be sy'n digwydd yn y clip 'ma. Rwbeth? Go on then. Boneddigion a boneddigesau, rhowch groeso enfawr i'r un, yr unig un, Miss Sali Mali! Nos!
Wel, mae, mae hyn yn nyts! Mae tasa bod 'na multiverse yn S4C. Crossover y ddau fyd.
Don the Lady a Sali Mali.
Meddwl bydde fe'n edrych yn well mewn oren, ond pawb at y peth y bo. Gwranda, a paid â busnesu!
Don't be nosy. Oedd yn eitha cool, nes i joio hwnna, dwi am roi 6.5 allan o 10. Da iawn, crossover eitha cool. Ok, yr un nesa yw uh, penod o larfa, mond dau funud yw e, um, ac enw'r penod yw lemon. Hei! Pwy di'n galw lemon? O, oh, chill. O, oh,

Odd hwnna'n, o'n nes i actually mwynhau hwnna lot, odd e'n rili ffyni. Odd hollol nyts ddo, like energy bonkers. Fi am roi 8.5 allan o 10 i hwnna. Da iawn. Ok ta, wedi gorffan sti. Ok, so dyna ni, wedi gorffen gwylio'r clips i gyd. Odd pethe yn rili rili ffyni, rili rili hwyl, ond yn fwy na dim byd, odd pob peth jyst yn rili weird. Ac yn silly. A dyna sut ni'n lico fe, yfe? Ond guys, mae angen enillydd arna i. Mae rhaid i fe fynd i Spongebob Pan Sgwar! Dwi'n fan. Dwi'n fan mawr. Ond na ni, gobeithio chi di joio'n gwylio fi yn edrych ar y clipiau yma ac yn ymateb iddyn nhw. Ac please, cofiwch i dan ysgrifio i pop ti, thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch am y notifications, alright? Reit, na i weld chi i gyd yn y fideo nesaf, fi'n hwyr nawr i mynd am gino, so well i fi redeg. Ta-ra guys! Fi'n dod!